Tununah hian mi tinhriat thumal pahnih uil leh sal te hi zir chian kan tum ang a, heng thumal te hian in an lohna an nei reng em? Hman hranhun a awm em? Hman pawlh nawk nawk hi a pawi kher em? tih te zir chhuah kan tum dawn a ni. A hmasa bera kan hriat atana tha chu hei hi a ni. Hral hi tawng hlui deuh hlek a ngaih a ni tawh a. Sap tawng hmanna ramah pawh khuan hral te hi an hmang nasa lutuk tawh lo a ni awm e. A bik takin America ramah te khuan an hmang zen zen tawh lo tih a ni. A dawta kan hriat leh tur chu Will nge hral hman zawk hun tur kan hre lo neih chuan Will hi hmang thawp mai la a sual lo a ni. A sap tawng takin It's perfectly ok to use Will in all statements, no problem. Chuti chung chuan he video i lo en chhan leh request i neih chhan chu wil leh hral hman hun tur dik tak zir i duh vang a ni a. Chuvang chuan a hman hun tur, grammar rule, zir zel ang le. Wil leh hral hman hun hi chihnihin an thliar a, chung chihnih te chu normal future leh strong future tih a ni. Normal future chu a hming ang hian thil lo thleng tur satliah deuh hlek sawi nana hman a ni a, strong future erawh hi chu strong a nih ang hian a mai mai lo deuh. Normal future hi han sawifiah a hmasa ila.

Entir nan, I shall wait you near Millennium Centre. Millennium Centre bula ka lo nghak ang che. We shall not be able to come. Kan lo kal thei lo vang. Second person leh third person zawng you, he, she, it leh they te erawh a hi chuan will hman tur a ni thung. An ti nan, I will find it on the drawer, pawh duah khan i hmu mai ang. It will come later, nakin deuh ah lo kal ang. They will get penalty for violating rules, dan an bawhchhiat avangin hrem an ni dawn. Khang sentence kan tih lan tak te kha normal future tih a ni a, future tluang tlam leh emotion in a pawlh vak lo chi an ni. Strong future. Mihring te hi emotion nei kan ni a, a chang hi chuan tawngkam tluang tlam lo deuh emotion ina a pawlh deuh hlek a sawi kan duh hun a awm thin a. Chung hun strong future ah chuan uil leh sal kan hman hun a lo awm hrang leh a ni. Strong future kan tih na huam theih te chu thu intiam na te, tumruh na sawi lan na te, thupek, command leh a dang te an ni. Han ngaithla zel teh le. Normal future leh strong future danglamna chu hei te mai hi a ni. An hman hun a inthlak thleng chiah. Kan sawi nawn leh enge? Normal future a kan hman let ling chiah hi strong future ah kan hmang thin. Entirna pehin han teh khin ta ila. Normal future ah khan entirna pakhatna kha. I shall wait you near Millenium Centre tih a ni a. A sentence hi tawngkam tluang tak, MC kawta inngah tur thu inhrilhna mai a ni a, emotion a tel vak lutuk lo. Amarawh chu MC kawta i lawm tak tak kha i mi biak chuan ring zo tlat lo ta se, i lawm tak tak tur thu uar deuh taka hrilh i duh si chuan Emotion far hnih khat chu i belh ve hlek a ngai dawn a ni. Hetiang hian I will wait you near Millenium Centre, trust me. MC bulah chuan ka lo nghak tak tak ang che, min ring rawh. Intih takah chuan Emotion a lo tel ta deuh a, sal aia will kan hmang ta a ni. We will not tolerate smoking inside the building. Building chhunga mei zuk kan phal hauh lo a nia. Thupek tawngkam deuh a nih avang hian sal aia wil kan hmang ta a ni. I believe you shall surely be able to do it i tih theih ngei hi ka ring tlat a ni. You shall not sleep before you learn all of it i thiam vek hma chuan i mu lo vang. The wedding shall not take place ti leh ta ila strong sentence tak a ni a. Inneihna a thleng lo vang tih satliah lo deuh niin, He inneihna hi a thleng tur a ni lo tihna thu rungrum lam a kawk mah zawk a ni. A tawp khar nan zawhna a wil leh hrial hman dan hi lo zir leh dawn ila. Request, Mi thil request ah hi chuan wil hman tur a ni. Entir nan, Will you marry me? Pasal atan min nei duh angem? Shall you marry me? an ti ngai tlat lo. Offer, mi thilpek offer lamah ve thung hi chuan shall an hmang thin. Entir nan, Shall I get you coffee? Coffee ka lum ang che aw. Suggestion, mi thurawn, suggestions, kan pek dawn pawhin shall hman tur a ni. Shall we go out tonight? Zan in chu kan leng chhuak dawn mi? Leh, khati zawng kha shall leh will danglamna toifel thei ang bera kan sawi thei dan chu a ni a. A tawp nan a tira thu kan sawi kha kan sawi nawn leh ange. Normal future leh strong future ah bik hi chuan eng zawk nge hman tur kan hre lo nih chuan a tun lai zawk will hi hmang mai ila a sual lutuk lo ve. Thank you.